Fiafiawo ƒe mía dome nɔnɔ ekpe la ganye bubu gã aɖe wode mía ŋu. Woƒe mía dome nɔnɔ ɖee fia be kadodo siwo le fiaɖuƒe vovovowo dome la kpɔ kelili, eye wòɖe ɖekawɔwɔ ƒe gbenɔnɔ si hiã na dukɔa ƒe ŋgɔyiyi la fia. Fifia la, ŋugbedodoɖala meganye mía míawo ɖeɖe ƒe ŋutuamezã o. Eva zu dukɔa ƒe dezã si míele, si mía míaƒe mí míele míaƒe dekɔnuwo ŋu, blemanudzɔdzɔwo kple taɖodzinu ɖeka ɖem fiafiam. Nyati si míetsa nye nyati si míetu kpe sia ƒe ŋugbetsotsozã ɖo lae nye kelili kadodo siwo le mía dome le la kple míaƒe domenyinuwo me lele ɖe asi. Nyati sia le gbe dem Gbe tem ɖe ɖekawɔwɔ le aŋlɔwo dome ƒe nuʋãnyenye dzi. Nyati la ga gbe gbe dom edzi be na mi be ga ga egbe ɖom edzi na mi be ele be kadodo siwo le aŋlɔwo kple mía nɔvi bubuwo si hã la, nanye hã nye eʋawo la dome la nɔƒe, na aɖo ke, nade ke to, na nali ke, elabena ame ɖekawoe míenye le le ɣeyiɣi si me mama di be yeahe. míaƒe ŋgɔyiyi ɖe megbe la, ehiã mí be be míawɔ ɖeka be kadodo siwo mía si le mía dome la nakpɔ ke ɖe mí ŋu. Eganye dada na mí be míado dza ne dunyahelawo katã kple amesiwo tso. be woada akɔ na yewo le ƒe sia ƒe ametiatia wɔnawo me. Medo dza na mi katã, vevietɔ Prɔfesɔ Nana Janet Adjeman, míaƒe, miaƒe mía dome nɔnɔ egba gaɖo kpe edzi na mi be, Ŋukpetsotsozã la ɖuɖua eha ɖeka wɔwɔ dea mía dome. Aɖeke manɔmee megade dzesi dɔwɔlawo, sewɔtakpekpemenɔlawo, kple dzinuɖu dɔwɔlawo bubuwo hã ƒe mía dome nɔnɔ o. Dudɔla si kpɔa modzakatsaɖiɖi dzi la le mía dome ʋɛ mía dukplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ si nye NPP duha Ghana ƒe aflaga tsɔla ƒe teƒe. Miaƒe dome domekpɔkpɔ le azã sia nuɖu megaɖo kpe okpetsotsozã la ƒe nuʋãnyenye dzi. Menye na aŋlɔ wo ɖeɖe ko o, ke boŋ na dua wo katã. Míele ƒe sia ƒe hogbechocho la ɖum le ɣeyiɣi tɔxɛ aɖe me. Madidi wu la, míele akɔ da ge le dukɔwo me atia dukplɔla kple sewɔtakpekpemenɔlawo. Mina míasrɔ̃ mɔnukpɔkpɔ sia ate ŋugble le ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ ƒe nuʋãnyenye ŋu le ɣeyiɣi vevi sia me. Míele edom ɖe Ghana vidzidziwo katã gbɔ be woana míada akɔ la le ŋutifafa blibo me. míegale edom ɖe dziɖuɖuwo dɔwɔƒewo gbɔ be woakpɔ egbɔ be yewowɔ yewoƒe dɔwo ɖe ɖoɖo ŋutɔ ŋu eye wona mɔnukpɔkpɔ sɔsɔe amesiame. Ɣesiaɣi la, ʋugbetsotso la nya ɖekawɔwɔ ƒe ŋusẽ ƒe detsi. Eye míele mɔ kpɔm be ɖekawɔwɔ kple gbɔgbɔ sia afia afɔɖoƒe mí le akɔdaɣi sia. Esi míeƒo ƒu ɖe afisia la, gbogboetsotsozã sia ɖuɖu me la, medi be. mate kpɔ aɖe kuxi vevi aɖe siwo le fu ɖem na mí le míaƒe du aɖewo me la dzi. Ƒutsotsoa si tso atsiaƒu me la gblẽ ame geɖe ƒe agbe kple nunɔamesiwo dome. Ƒuveme, tso ƒuveme va se ɖe aƒlawu. Esia wɔe be ame geɖe megakpɔ teƒe woanɔ o. Míele mɔ kpɔm be ŋgɔyiyi siwo ade to me le Ɣetoɖoƒe Afrika dukɔ siwo le ƒugoŋu ƒe ƒutatuwo me la akpɔ kusi kuxi siawo gbɔ na mí. Gake. Nye le dom edom ɖe dziɖuɖu gbɔ be woalé ŋku ɖe anyigbaxɔxɔ le atsiaƒua si ŋu le atsiaƒua dodo ƒe dɔwɔwɔ dɔwɔwɔ me be wòanye akpoxɔnu si anɔ anyi ne míaƒe ameawo ɣeyiɣi didi aɖe. Kpe ɖe esia ŋu la, Akosofo Dam ƒe tisi woʋu va yi la na ŋu míaƒe agbenɔnɔ siwo nu asixɔxɔ le la dzi. Na míanɔ na mía nɔewo abe tenɔnɔ sesĩ ɖekawɔwɔ kple dada ƒe ɖe míaƒe kɔ, kɔ, dekɔnunuwo dzi. Ele be míatui, míatsi tre ɖe agbenɔnɔ madzamedzi siwo di be.